Mvelaphanḓa yavho na u balelwa havho zwi zwanḓani zwa kuhumbulele kwavho. Zwine vha humbula zwone vhone musi vha vhoṱhe, zwine vha humbula zwone eh, nga ha dzinyimele, zwine vha humbula zwone nga ha zwine zwa vha zwi tshi khou itea ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe vhutshiloni havho, zwine vha humbula zwone nga ha vhaṅwe, zwine vha humbula zwone nga zwithu ndi zwone zwine eh, zwa vha uri zwo fara mvelaphanḓa yavho kana ndi zwone zwine zwa nga vha bveledza kana zwa vha kundelisa zwa vha balelisa zwa vha feilisa vhutshiloni zwino zwenezwi musi vha tshi khou tshila vha nḓilani ya vhutshilo muthu ndi a sedza kuhumbulele kwanga uri kuhumbulele kwanga ndi kune kwa mphaṱa na kuhumbulele kwanga ku ri mini nga muthu ene nṋe nda vha ene kuhumbulele kwanga ndi kwa vhuḓi na kuhumbulele kwanga kwo ḓala zwivhuya na kuhumbulele kwanga ndi kwa u ḓisa thulana ndi na kuhumbulele kune ndi tshi humbula ndi ḓi humbulela zwi si zwavhuḓi tshifhinga tshoṱhe hmm? Eh, dzenedzo ṱhalukanyo dzine vhone vha vha nadzo dzenedzo ngelekanyo dzine vhone vha vha nadzo vha tea u dzi sengulusa vha dzi lingulula ngauri zwenezwo zwine vhone vha vha vha tshi khou humbula zwone tshifhinga tshoṱhe vha tshi khou elelwa nga hazwo ndi zwone zwine zwa ya zwa ita muthu ene vhone vha vha ene ndi zwone zwine zwa ya zwa bvelela vhutshiloni havho um vhone vha ḓo ḓiwana vhutshilo havho vhu tshi khou yela kha direction nkene tshiṅwe tshifhinga zwiṅwe zwithu zwine vhone vha ṱangana nazwo vha sa zwi funi zwi itiswa nga u dzula vha tshi khou humbulesa zwithu zwine vha zwi ofha uri hei tshigede tsha tou itea vhutshiloni yanga hei ngoho ndi ḓo tou lila kana hei nkene a tou ṱuwa vhutshiloni yanga ndi ḓo pfha nga maanḓa vhuṱungu kana hei nda tou ḓiwana ndi kha nyimele nkene ngoho a zwi nga vhi zwa ita a thi ri kuhumbulelo konoko kune vhone vha dzula vha tshi khou ofha vha tshi khou tata hu si na rizini ya uri vhone vha ofhe na u tata hezwinoni musi vha na zwivhuya vha sokou ri he kana zwezwi zwa nga zwi ḓo ya thambo hmm, habe tshi nakaho ha tshi thambo ndi maipfhi ene vhone a vho ngo tea u ḓivhudza zwene aneyo o raloho arali vha na zwithu zwe vhone vha zwi farelela zwine zwa khou tshimbila zwavhuḓi kha vhe vha zwi sheledze vha ye vha zwi nyore vha ye vha zwi narishe vha songo tenda dzi negative thoughts kana mihumbulo ine ya vha uri a si ya vhuḓi i tshi khakhisa i tshi vha khakhisa ya ri hezwinoni yo vha khakhisa ya vhuya ya to ita na uri vhone vha vhe muthu ane a sa tshileye naye ngauri vha dzula vha kha nyofho vha dzula vha khou ofha ngauri vhone vha dzula vha kha kuhumbulele ku si kwavhuḓi kwa uri mini zwine zwa vha zwo naka a zwi nga lasti kana zwine zwa vha zwo naka a zwi nga vhi zwa tshifhinga tshoṱhe Zwenezwi musi vha tshi khou humbula nga nḓila yeneyo hu ḓo ya ha bvelela zwenezwi zwine vhone vha khou humbula zwone zwino ndi khou dovholola ndi ri kha vha senguluse vha lingulule kuhumbulele kwavho vha ku vhee tshikaloni vha ḓivhudzisa uri kuhumbulelo ku kwanga ndi kwone na ndi kwa vhuḓi na ku ya fhaṱa na kana ku ya tshinyadza na ah